Lutwa an amoto wun angeyo ni wutye maber kamo keken kama wun wutye i ye ya angeyo ni yubo video okelo kome ma pe tem ba wa tye ka yubo video madwong ata ki ngo gini ber ento myero wange kit ma wan wayubo kwede video wa bene ka wa aye yubo video ma watye ka kelone woko me pwony nyo me yomo i dano watimu kun nongo wangeyo kama limite gik iye. Ka in itye ki kero wa ki dwan me cito ka lok i kom gin ma in itimo ma nongo tye bal waromo wa goyo dano ci wakelo malo ni wan aye wagoyo angeyo ni nongo rac. nongo kiwaco ni rac so watye i kare mo maber ki kare mo dong marac loyo weng pien vidio ma in iyubo ni ca mukene kitiyo kwede i kom in ki komi-ni bikos ipote i bal ipote i te cik ci nongo odwogo twaja ka nyama odwogo nongo rac oko dong wek awacciwu ctori pa dako mo acel tye yang mego mutii onywalo latin nyakone latin nyakoni onywalo latin nyakone mukene bene so dong nongo kilwongo ni grand ma ya grand ma dong ka tedo gweno dong kong kineko gweno madit maber-ri ci kingolo nucu ki nucu, nucu aye kitedo nucu kibayo so latinne bene oneno waci ni a mama kitimo kit eni onongo ee teka kineko gweno litap kingolo nucu ki nucu, nucu kitedo nucu kibayo. So latin matidi ma dong latin nyare onywalo eni-ni openyo mamane, Wai ma, in mono ka kiniko gweno ma mit tutwal-li, in doki ibayo but gweno kitedo nucune keken-ni? Kitedo nucune-ni pingo? Pingo pe kited gweno weng? Ci dong en aye kare ma mamane okwanyo kare me cito ka penyo gran ma ee owacci ni an mono aneno yang in aye itedo gini kite eni ni ba aa nongo nucu pa gweno kitedo nucune kibayo ni eo ni nongo mono timme pingo? Ci mego madit owacco ni, Gineo nongo an atimo kumeno pien nongo aguluna tidi pe aromo tedone weng. so te lokke ni ngo? Kunyoni wan watye ka yubo wunu vidio, watye ka timo jami mapol, but tye jami mogo mumito wiwa olokke iye. Kodi lok moni mi yang nongo watimo kite eni-ni. Eh, eni aye ki kita wan wangeyo kede keken. Nongo weng keto wan i ka marac

ee ka dong bene wayweko me bedo malo ma nongo in iywek-ki igwoko bedo ywekani nining meno nongo lok matek mukene ma wiwa myero otam iye pien tye yweka mukene ma wanongo mere wapoto apota iye i opidio acel aryo moni dong idwogo oyweko dano dong ngeyi mada iromo canyo dano ki leb dong kit mo keken onyo ywekani tye me yero dano leb mene leb leb after leb. cwalo wan marac ka mo ya yweka moni tye ma ka in iyweko iyo ma atir iyo maleng maber ma dano weng bene gomo ni nongo ber ya so pe wapoto apota i yweka ata ci bene pe wangeyo kit ma waromo maintaining ne pe waromo ngeyo kit ma waromo gwokone kwede pe yot ba.

Ya tye wan mukene ma waloko mere me coko gang ki yub gang gang obed maber wan pe wayenyo yweka yweka eno ni pyere pe tek ya bat tye yweka mogo ma ka imito mere oyoto oyoto ci ee ka gineno ludok-ki nyo gineno kono cak-ki kono gineno jami mogo iyengo giri adik maber ee dano yweka oyotoyot ci kimari bene. ka dong mukene gicako canyo dano ki leb nyo tin giri ni iywek mada nyo tin giri nongo cente tye mada tin nongo kigwoki mada diki ka gipe nongo wan wapoto i peko so wagwokone kunu watiyo ki jami pa muroni maber recoding vidio ma pe kelliwa lano ma pe kelliwa tim caro.